Mae saith diwrnod o alaru swyddogol wedi dechrau yn Venezuela. Wel, shwt effaith gaiff hyn ar y wlad ac ar wleidyddiaeth America Ladin yn gyffredinol? Mae Ben Gregory newydd ddychwelyd o Nicaragua ac yn ymddiddori yng ngwleidyddiaeth y rhanbarth. Bore da, Ben. Bore da.
Wel, fydde'r rhan fwya ohonon ni'n i chael i'n anodd enwi llawer o arweinwyr De America, ond oedd Chavez yn eithriad, oedd yn enw mawr ar draws y byd. Pam felly? Shwt nath e gymaint o argraff? Wel, dwi'n meddwl, uh, llwyddo uh, yn cynter i trwsfyrfio uh, Venezuela, ond o'r dechrau oedd yn sbio uh, tu ôl ffiniau y wlad uh, i weld sy'n mae'n gallu helpu a sy'n mae'n gallu dalanwadu gwledydd eraill ar yr ardal i gyd. Felly, uh, yn y tro cyntaf efo arian olew a rannu y bydd arian olew efo gwledydd eraill, a yn De De a Canolbarth America, ac yn ail trwy trio creu bloc economaidd a gwleidyddol um, yr Alba, oedd yn wastad yn sbio ar y llun mawr. Um, a'i arwr oedd uh, Simon Bolivar, uh, a'i breuddwyd o oedd un o uh, America Latin, a dwi'n meddwl hwn oedd breuddwyd Hugo Chavez hefyd. ac oedd yn arwr i lawer o bobl wedi llwyddo i leihau lefelau tlodi, diweithdra. Ond i eraill, oedd e'n ddyn oedd yn hoff o ennill pŵer iddo ei fe ei hun, hyd yn oed yn unben y marn rhai. Wel, a dwi'n meddwl mae hwn yn uh, uh, accusation dipyn bach chwethinseid ohe, oherwydd beth bynnag oedd y gwendida uh, Hugo Chavez, a dwi'n meddwl efo bob gwleidydd mae gwendida, a bob tro aeth o i'r bobl i gael mandad a a ers 1999 a llwyddodd i ennill, dwi'n meddwl, wyth etholiad neu refferendwm gwahanol. A mae etholiadau yn Venezuela ymysg y, y, y etholiadau mwy um, trwyliw ar y teg yn y byd yn ôl y sylwebwyr uh, rhwngwladol. So, dydy ddim yn gallu galw uh, Hugo Chavez un ben. I ddeud y gwir, oedd e'n um, uh, Democrat uh, go iawn. I chi newydd ddychwelyd o Nicaragua, faint o ddylanwad gafodd Chavez ar wleidyddiaeth y rhanbarth ac ymhellach hefyd? Wel, dwi'n meddwl beth uh, oedd Chavez yn llwyddo i wneud oedd cefnogi uh, rhaglenni cymdeithasol ac economaidd gwledydd eraill. Yn Nicaragua dros y 5-6 mlynedd diwethaf dwi wedi weld uh, newid enfawr yn yn y wlad oherwydd y rhaglenni sy'n cefnogi y, y tlawd yna. Ond mwy pwysig na hynny oedd Chavez yn um, trio i dylanwadu a creu rhyw fath o hunaniaeth America Ladin. Felly oedd rai o ei safpwyntiau o yn cael ei adilwachu uh, yn gwledydd trwy uh, America Ladin rwan, hyd yn oed gwledydd sy'n ar yr asgell de, a mae lot mwy o teimlad yn fod yn um, un ardal efo un llais rwan yn yr ardal na oedd o cyn Chavez. A jyst i gloi Ben, be fydd effaith y farwolaeth a ar wleidyddiaeth yn Ne America nawr? Um, Wel, oherwydd um, Ben, dwi'n newydd daid, dwi'n meddwl efo y uh, uh, lle mae America Ladin yn mynd, bydd e ddim yn cael effaith mawr oherwydd mewn ffordd mae pawb yn America Ladin yn weld o fel um, un uh, bloc efo llais cri. Mae raniadau, ond mae yna uh, lot mwy o um, safpwyntiau cyffredin yn, yn yr ardal rwan. Be bydd yn dyddoli weld beth sy'n digwydd yn Venezuela rwan. Um, oherwydd um, doedd um, gweledigaeth Chavez, dim jyst gweledigaeth un person. Um, Mae'r uh, llawer o bobl yn y wlad a'i cefnogwyr wedi creu um, uh, newidiadau ar y lefel cymunedol ers y dechrau. So falle byddwn ni ddim yn cael um, llawer o newidiadau. Um, mae dibynnu um, beth sy'n digwydd yn yr etholiad uh, arlywydd nesa, yn y, yn y misoedd nesa. Na ni, Ben Gregory, diolch yn fawr iawn am ddod ato ni'r bore yma.